Selâm aleyküm sevimli balaçıqlar! Mis Karaçul kanalına ve Aliye ocanıñ derslerine hoş keldiñiz! Bu dersimizde onluq ve birlikleri ögrenecekmiz. Keliñ birliklernen tanış olayıq. Bir, eki.

Körgeniñiz kibi, bularnıñ episi birer dane birlik. Bir birlik, eki birlik, üç birlik, dört birlik, beş birlik, altı birlik, yedi birlik, sekiz birlik, doqquz birlik. Doquzdan soñ kelgen sayımız Ondır balaçıqlar. Bir danedan qoşamız. Ne qadar oldu balacıqlar? On birlik oldu. On birlik bir-birine qoşulğanda bir onluqnı meydanğa ketire. Onda ne birlikni bir-birine qoştuğımızda menim artıq bir onluğım peyda oldu. Biz onı böyle bağlaymız. Endi men sizden sormaq isteyim, menim elimde qaç tane onluq bar? Doğru, menim elimde bir dane onluq bar. Elimdeki onluq qaç birlikten ibaret? Bir onluğın içinde on dane birlik bardır. Men birliklerni bağladım, artıq olar bir onluqnı meydanğa ketirdiler. Onluğımıznı qoydıq, endi devam etemiz. Bir onluğımıznıñ yanına bir birlik qoştım. Ne qadar oldu, balacıqlar? Bir onluq, on birlik demek, doğru? Ve bir birlik daha on bir sayısı meydanğa keldi. Dan bir birlik qoştum. Qaç birlik oldu? Eki. Ve bunda da bizde on. On eki sayısı oldu. Dan bir birlik qoştum. Qaç birlik oldu? Üç. Bu birlik, bu onluğın içine bağışlañız, qaç tane birlik bar? On ve üç birlik daha, on üç. Dan bir birlik qoştum. Qaç oldu, balacıqlar? Bu onluğın içine qaç tane dedik birlik bar?

Qaç birlik mında? Altı. Mında ise qaçtı ne dedik? On. On altı dan bir dane qoştuq. Qaç dane oldu mında, balacıqlar? Qanı, kelin sayayıq. Bir, eki, üç, dört, beş, Altı, yedi birlik mında, bunda ise, mında ise bir onluq, bir onluğın içinde qaç tane birlik bar dedik? Bir onluq on birlikten ibarettir. Demek ki, on yedi Doğru. Devam etemiz. Dan bir dene qoşamız. Sayamız. On, burası on. Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Demek ki, on, sekiz oldu. Doğru. Maşşalla. Dan bir dane qoşamız. Qaç birlik oldu burada? Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz. Burası ise on, on doquz. Maşalla, balacıqlar! Dan birlik buraya qoşamız, dan bir birlik buraya qoşamız. Sayamız, balacıqlar. Qaç tane birlik mında oldu? Bir, eki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, doquz, on. Ne aytqan edik balacıqlardan evel? On dane birlik bir araya, bir araya kelse, bir-birine qoşulsa, bir onluq teşkil etecek. Yani bu menim elimde şimdi ekinci onluq oldu. Mına birinci onluq, mına ekinci onluq oldu. Eki onluq oldı menim elimde. Eki onluq, eki, bir onluğın içine qaç tane dedik birlik var? On, doğru. Bunıñ içinde, bunıñ içinde de on, doğru. Demek ki, menim elimde şimdi qaç? Eki onluq. Amma birlik qaç tane? On. Ve on, demek ki, yigirmi birlik olacaq. Yigirmi birlik, amma eki onluq. Maşallah, balacıqlar! Videolarımıznı begenmege ve kanalımıza yazılmağa unutmañız, lütfen! Körüşkençe, balacıqlar, sağlıqnen qalıñız!